Моннан унике ел элек мәдәният үзәгендә Җәлилгә багышлап шахмат турниры уздырыла башлаган иде. Быел оештыручылар аңа күбрәк балаларны җәлеп итү максатыннан аның форматын үзгәртергә булганнар. Бакчаларга йөрүче балалар Муса Җәлил шигырьләрен татар телендә генә түгел, татарча, урысча, чуаш телләрендә бик теләп башкардылар. Ульяновск өлкәсенең Каюм Насыйри исемендәге мәдәни-мәгърифәт үзәге шәһәрдәге балалар бакчалары белән берлектә программага сабыйлар өчен сәнгатьле уку, рәсем ясау кебек бәйгеләр әзерләгән. Җәлил көнендә уздырылган сәнгатьле уку һәм рәсемнәр бәйгесендә катнашучы балаларның берсе дә бүләксез китмәде. Аларның һәрберсенә дипломнар белән бергә оештыручыларның бүләкләре дә тапшырылды. В каждом детском саду отбирали лучшие рисунки, лучших детей и уже сюда пришли победители. Шигырь бәйрәмендә сабыйлар Җәлил шигырьләрен төрле телләрдә укып, күпләрне хәйран калдырды. Татар мәдәният үзәгенең төрле сәнгать түгәрәкләренә йөрүче балалар быел да Герой шагыйрь әсәрләре буенча әдәби-музыкаль кичә әзерләгән. Коллективның җитәкчесе Алсу Әлмәтова белдергәнчә, Зур сәхнәдән чыгыш ясарга теләүчеләр байтак булган. Бу көнне үзәккә килүчеләр милләтебезне илгә генә түгел, дөньяга таныткан шагыйрьнең төрле елларда басылып чыккан китаплары, альбомнары белән дә таныша алды. Сәхнә янәшәсендә үк герой-шагыйрьнең бюсты, рәссам Харис Якуповның 1954 нче елда Җәлилгә багышлап эшләгән Хөкем алдыннан картинасы һәм аның легендар Моабит дәфтәрләре китабының күчерелмәсе куелган. Көн дәвамында китап янына килеп, аны кулга алып караучылар өзелмәде. Герой-шагыйрьгә багышлап уздырылучы шахмат турнирына катнашучы балалар, аларның әти-әниләре, бабалары шагыйрьнең Факсимиле басмада чыккан Моабит дәфтәре китабы белән дә таныша алдылар. Көннең икенче яртысында мәдәният үзәге фойесында өлкә, авыл районнарыннан иң оста шахматчылар җыелды. Газинур Юртаев ара ерак дип тормаган, 200 чакрым узып, Иске Кулаткы районыннан кадәр килгән. Безнең мәктәптә кечкенә генә булса да, егерме чолан гына булса да, һәрбер балам шахмат уйный. Потому что без специальный программага кереп, бездә бар шахматный не только кружок, но и часы бар. Үзебез уналты ел подряд йөрибез. Белладягы областной турнирда шуның унбишеннән сигез тәнәп алдык призовой места. Новоульян шәһәреннән укытучы, җәмәгать эшлеклесе Кәримә Алиуллина да үзе эшли торган мәктәптә ун ел элек шахматчылар клубы оештырган. Бүген алып килдем балаларны уйнарга. Башта үзебезнең мәктәптә мәктәптә турнир үткәрдек, аннан соң муниципальный уровеньда үткәрдек, ә менә хәзер Монда алып килдем обласка. Без әйтәбез ни, компьютер вакыты, балалар телефонда дибез. Алай ук түгел, балалар шулай яратып йөриләр шахматка. Ульяновск районыннан Рафаэль Закиров исә җиде яшьлек оныгын алып килгән. Аны инде уйнарга өйрәттем мин, бер биш яшь тулмаган, дүрт яшьтә өйрәттем шашка уйнарга. Биш яшь тә тулмаган әле, дүрт яшьтә инде шашка уйный башлады аның белән. Вот, и былтыр инде вот әле җиде тулмаган иде, тоже шахматка өйрәтә башладык үзен. Мәктәпләрдә шундый клублар, түгәрәкләр эшләгәнлектәндер инде, быел ярышта катнашучыларның байтагы яшүсмерләр. Турнирыбыз бик популяр булды. Хәзер монда безнең 30-дан 40-ка кадәр кеше һәр елны катнаша. Шул сез шатландыра. Бу турнирда в основном балалар. Күреп торасы балалар күбесе. Киләсе елларда Алла кушса, Шундый планнарыбыз бар именно бу турнирны ике бүләргә һәм балаларга отдельно ясарга. Хезмәт ветераны Заһит абый Әйнәтулловның бу турнирда уникенче тапкыр катнашуы. Бу турнирга килгәчтән киңәюез мөсәҗәлегә якынайган шикелле. Шул кадәр якын, шул кадәр матур. Кызганычка каршы, иртә үлде. Әгәр дә тагын да торган булса, күпме файдалы эшләр калдырган булыр үзенә.